Am amukela aka channel leyi nga yi kulukumba ku hundza ti channel hinkwato hi kombela mi yi folowa mi ta kuma swilo swa xiyimo xa le henhla se Jane Rikhotso hi kombela mi xeweta vanhu lava nga ku yi voneni. Ri perile vayingiseri, ri perile hinkwavo na valangiseri kumbe vahlaleri aka channel ya G1 Solo Makamu hi losana cameraman ya swi ri yini swiviko leswi mi nga hi tela na swona namuntlha inkomo um eh, g1 eh, maphorisa ya kamalamulele ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu leyi nga sala yi hlamarise vaakatiko va ka mukhomi laha maphorisa ya kamalamulele ya nga vitaniwa a ka mukhomi a ku fikeni ka voho va kombiwe ntsumbu wa wa xisati kumbexana kokwana lava nga kumeka va karhi va ncikinya hi ntambu. Vulavisisi byi le ku yeni emahlweni aka mhangu yaleyo kambe xivangelo xa rifu xi ta paluxeriwa vandyangu. Handle ka swona, maphorisa ya Nomagale aka xifundzhantsongo xa Mopani na wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu yo hlamarisa no chavisa swinene leyi nga humelela hi Ravunharhu leyi a Nomagale Zone, Zone A. Lexi nga humelela i ku na vamakwerhu vambirhi um mutwisi wa ku vava i munhu wa malembe ya khume ntlhanu mune hi vukhale kumbexani fifty four years va hanyi swin'we va ri vamakwenu kambe um muehleketeleri wa aka mhangu leyi i munhu loyi a hanyaka a ri na swiphiqo swa miehleketo lexi nga humelela i ku um munhu loyi a hanyaka a ri na swiphiqo swa miehleketo u dlaye boti wa yena hi ku n'wi tlhavetela hi mikwana hi ndlela ya tihanyi swinene ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile a xibedhlele xa maphuta lava nga fika va kombiwa ntsumbu wa wa xinuna wa malembe ya makume ntlhanu mune hi vukhale kambe vulavisisi bya xihatla byi kombise ku mufi i vuye laha a vuyaka hi kona ivi a fika a kaya a kombela ku pfuleriwa hi makwenu laha makwenu a nga teka nkarhi ku va a pfula rivanti kambe endzhaku ka sweswo makwerhu wa yena ivi loko a huma a sungula ku n'wi tlhavetela hi mukwana laha vamakhelwani va nga vuya va ya eku fikeni ka vona va fike va kuma ku mufi i le xitsiveni xa ngati va ve va lava movha swa xihatla lava nga vuya va n'wi tsutsumisela exibedhlele kambe loko se a fika exibedhlele ku ve ku tiyisisiwa ku mufi i hundze emisaveni um munhu loyi a hanyaka na swiphiqo swa miehleketo hi nga ta ka hi nga paluxi mavito ma yena swa nkarhi wa sweswi a humelele khoto ya nomahale laha a nga ta vuyela a khoto hi siku ra vukhumembirhi n'hweti ya khotavuxika lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu kambe handle ka sweswo eh, jiwani maphorisa ya hlangana ni wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko n'wana wa xikolo wa malembe ya khume nkombo hi vukhale a ta va a pfinyiwile eh, ku ya hi swiviko n'wana loyi i khandziye taxi a elim laha a kongome aka majosi taxi yi chiche vanhu lavan'wana a khandziye na vona laha ku nga hetelela ku sala yena a ri yexe kambe muchayeri wa thekisi i ve loko thekisi yi nga si fika laha a yi fanele yi chicha n'wana koho a jika a nghena makhwatini ivi a hetelela a pfinya n'wana yaloye n'wana yaloye i tsandzeke ku fika exikolweni laha a nga vuya a tsutsumisela a tsutsumela a tliliniki kambe a ku fikeni ka yena va fike va n'wi tshungula ku hetelela ku ya pfuriwa nandzu swi nga leswi maphorisa ya hlanganani ya le ku ndleni ka vulavisisi ku endlela leswaku miehleketeleriwa a ta kota ku va a khomiwa Kasi maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko wa xisati leyi emugangeni wa ka Xikokwani ehandle ka Giyani a ta va a kumeka a bebule n'wana ivi a hetelela a cukumeta n'wana loyi a tholeta a swi twisiseki i n'wi cukumeta a hanya kumbe a lovile ku ve ku vitaniwa maphorisa hi va community policing forum kambe a ku fikeni ka maphorisa maphorisa ku va vi va vitana va swilamulelamhangu la nga vuya ku tekiwa ntsumbu wa n'wana luya ivi a hetelela a va a tsutsumiseriwa a xibedhlele kumbexana a muxara hi timhaka ta ku se a nga ha ri kona a lovile kasi xo hetelela jiwani maphorisa ya dzanini wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko um kwalaha kusuhi na police station aka v w ku na mavhengele lama nga kona laha ku nghene va ehleketeleriwa va mune lava nga fika va kombetela vatirhi hi swibalesa va va phangela ntsengo lowu nga tiveki ku i mali muni va tlhela va hetelela va teka na nhundzu kumbexana swiambalo leswi a swi ri kona se swi nga leswiwani va ehleketeleriwa lava a va tiveki ku i va mani maphorisa ya Tzaneen le ku rhangelaka brigadier Masinamela va kombela mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku luma maphorisa ndleve ku endlela leswaku maphorisa va khoma va ehleketeleriwa i timhangu leti hi humaka kumbe a hi langutana na tona aka vhiki leri hi humaka aka rona ya inkomo masiku swa khenseka swinene eh, sergeant rikhotso eh, yo tshemba ku ri lava va nge se kumiwaku va ta kumiwa ku nge se hela nkarhi lowu hetaku mbilu hi khensile swinene ku va mi kha mi hi hi hlalela loko mi ri na swin'wanyana swa swivutiso leswi mi nga na swona Swa mayelana na xiphorisa, va nan free ku commenta kwalano, va kona Surgeon Rikhotso ku va ta va ta mi hlamulela swona. A ka khamera a hi ri na Timothy Miyambo, hi le ka channel leyi nga yi kulukumba ka ti channel hinkwato. Inkomu. Weekly Crime Report, Surgeon Rikhotso, Djiwa Nsoli Makamu Channel.